דארף בעטן דעם אייבערשטן אז אונז זאל מיר זוכה זיין צו קענען זיין ביים הייליגן רעבן אויף ראש השנה, און דארף וויסן אז אלע נייעסן וואס דו הערסט, אלס איז פאר אידישע קינדער, ס'האט אויסגעבראכן א מלחמה צווישן צוויי לענדער, דאס איז אלעס פאר מיר, איך דארף תשובה טון, איך דארף זאגן משניות, מענטשן ווערן דערשראקן, מענטשן פייניגן, און ס'איז קיינער, ווער וויל מלחמה? ווער האט די כח פאר מלחמה? דו ווילסט מלחמות? לכו ע, וואס וויל, וואס דארף מען אויפשאקלען לענדער און הרג'נען מענטשן און פארקריפלען מדינות, אלץ איז וועגן מיר, איך דארף קומען אין שול דאווענען און איך דארף בעטן דעם אייבערשטן, די ברסלב'ע חסידים האבן א גרויסע אחריות יעצט ווייל סתם א מענטש הערט נייעס הייבט ער אן צו פאניקן, ער לויפט צו זיין פסיכיאטער און מען לייגט ארויף אביסל מער מיליגראם, ביז יעצט האט ער גענומען כך וכך, יעצט נעמט ער ארויפציר כך וכך, דאס איז די גאנצע זאך וואס פאסירט. אבער א ברסלב'ע חסיד ווען ער הערט נייעס גייט ער זאגן פארן אייבערשטן הייליגער באשעפער האב רחמנות אויף אידישע קינדער, הייליגער באשעפער העלף, פארוואס אבער דער אייבערשטער מאכט עס? נו אוודאי דער אייבערשטער מאכט עס, און קוק א שיינע גמרא וואס אונז האמיר היינט געהאט, קוק גייסט נאך לערנען דעם היינטיגן דף, דף טז ו עמוד ב', רבי האט געטראפן אליהוי הנביא, רבי פרעגט אליהוי הנביא וואס טוט די אייבערשטער אין הימל? זאגט אליהו הנביא, דער אייבערשטער זאגט נאך מאמרים פון די הייליגע תנאים, בשם בן חוי זאגט אזוי, שמאי זאגט אזוי, הילל זאגט אזוי, חוץ פון איין תנא זאגט דער אייבערשטער נישט נאך, פון ר' מאיר בעל הנס, ווייל ער איז א תלמיד פון דעם, די גאנצע סוגיא היינט פון די תנא וואס איז אוועקגעפאלן פון אידישקייט, א תלמיד פון אחר. דער אייבישטער האט אים ארויס. אים זאגט מען נישט נאך קיין שמועס. פרעגט רבי אליהו הנביא פארוואס נישט? ר' מאיר מיינט נישט קיין שלעכטס, ער האט גענומען פון זיין רבי די גוטע חלקים, און די שלעכטע חלקים האט ער נישט גענומען. ער נעמט נישט פון אחר זיין רבי די שלעכטס, די שמוץ, ער נעמט די מיץ, די דזשוס. זאגט אים אליהו, אה, א מינוט, אה, דער אייבישטער זאגט יעצט נאך א מימרא פון ר' מאיר. איז א מורא'דיגע קשיא די גמרא, איך פארשטיי, דער אייבערשטער ווייסט נישט די תוכן, הייסט די די די אז רבא האט דא מחדש געווען א נייע זאך, רבא האט דא מחדש געווען א נייע זאך טאקע אז דער אייבערשטער זאל וויסן אז עכט עכט עכט עכט עכט איז ר' מאיר יא גוט, נאר אז עכט עכט עכט האט ער נאר גענומען די גוטע זאכן, וואס איז יעצט געשען א סעקונדע צוריק, ארויס יעצט אריין! דאס איז די תירוץ, מען ווארט דו זאלסט עס זאגן פארן אייבערשטן. זאג פארן אייבערשטן א גוט ווארט אויף א צווייטן. זאג פאר די אייבערשטער אידן זענען גוט. ס'ווערט שוין גוט. ס'איז שוין געווארן. וואס האט ער געטון? וואס האט רבי געטון דא? רבי פרעגט אליהו'י, וואס טוט די אייבערשטער? מען זאגט נישט נאך פארן מאיר. אזא מין זאך? דו פארוואס נישט? ער איז א גוטער, ער איז א וואוילער. אה, מען זאגט שוין נאך. אה, די שוין געטוישט די הימל. וואס הייסט א כח פון א, א מענטש זאגט א גוט ווארט, א מענטש, א מענטש איז א ס'נייגער, ער זאגט גוטס, אבער א מענטש זאגט גוטע זאכן פאר אידישע קינדער, אז ס'ברעכט אויס א מלחמה, מ'דארף דארף תפלת ישראל, דארף תפלת ישראל זאלן שאטן פאר קיין אידישע קינדער, און אונז, ס'זאל נאר ארויסקומען גוטס פאר אידישע קינדער.